Awle, an sawi chhin zawn zel ta ila, hei kan Covid hi a hma Mizoram Green, Green Area, Green Zone kan lo nih thin a, pakhat chauh kan nih chu pawh chu a han dam leh ta a, lo awm em em a, casualty kan tih ang chi thihpui te kan han awm lo va, amaherawh chu tunah kan ni leh sa te kan han hruai hawng a, eng emaw. avanga a hri te a hri kai kan han tih positive te pawh kan lo nei chho ta hetiang kawngah hian mipui te kan han engemaw chenah chi aina te pawh kan han nei a tin chumi kaihhnawih chi hrang hrang ruang hmanna a quarantine center hrim hrim han eng lo na te tin a mihring lo hawng lo enkawl na kawngah te a fimkhur na tur ang bak bak kan ti dawn nge ni ang chi deuh a. I lo eh lo thin hrip zawng leh lo en emaw zawng te pawh thil awm thei a nia. Heng kaihhnawih thil hi han sawi eh tlang leh khai la thain ka hria. Eh sorkar hianin mihring ah mihring atanga inkaichhawnna tur atana in ah inkaichhawn a nih avangin Covid hi chu min kaichhawnna tur a chain break na tur atan, Ruahman a thlen tawkin a siam a, entir nan Quarantine Centre ah pawh khan ih in daih a harh em em na kan sawi fo thin pawh kha, mi sawmawm theihna tur hmun room lian deuh toilet lei lo awm ah khan step pakhat atang in ih mi pahnih lo haw ta se la, kan han dah kha chuan ih mi pariat tlawn theihna ah khan a hnun i thum leh in mi State dang a mi lo dah leh emaw kha a remchang ta lo a ni. An luah khat hrih ang deuh a ni chutia an an ni a hun ni sawm pali te an zawh a, ah disinfectant te nen a han treat fel leh khup loh kha chuanin a lo remchang ta lo a. Chutiang chuan eh ruahmanna fimkhur taka group hrang hrang te kalpui nei vangin hmun a hek a, eh hmun eh mi chumi zat mut theihna chumi zat chen theihna a ni tih ang in a taih ngawt thei loh kha a awm a. Heng kaihnawi thil pawimawh hrang hrang hi an sawi ta i a, e ama sain Pura man sawm ta ila hemi quarantine centre chungchanga e leh a ruahmanna tlangpuite leh tin mipuite tana e chi ai a tul lem lova kan chi ai theihna lai te tin e mipui chi ai tur venna kawnga a sorkar a medical leh khawtlangpuitu te leh mi a intellectual an chi te Pawimawhna ang chu zawngte pawhin min han hrilh sil a, i lo sawm teh ang. A thui tak chu medical lam concern te pawh a ni mah mah mai thei a, marawh chu he hri a lo awm hian tun hma a lo leng tawh hrin leh chuti ang ang a nih lem lo vangin thil thar khawvel ah pawh thil thar a ni miau mai a, chuvang chuan GI hi a awlsam viau a, a hmun tam tak ah mi an lo GI deuh a nih pawhin. An hriatthiam an hriatthiam awm viau tho a, chutih rual erawh chuan social media te kan hmu nasa a, a inkaichhawn theih dan te, tin a hri lo awm dan eng ang chen vel nge tih te pawh tin khawvel hmun hrang hrang ah mithi chuti zat chu ni tawh tih te, a dam chhuak leh chutiang zat chu ni tih te eng lai pawhin chhiar tur a awm reng a, kan hmu thei reng a, chutih rual chuan khang atang khan kan rilru a kan vawn atana pawimawh nia kan han hriat pakhat chu a. A hri han vei hrim hrim a kha sawi ang khan thil thar a nia vangin i rilru thin a tihlawm hma a, a rilru khawih hma viau a. Mahse, inven hi awlsam a ni tih kha kan rilru a vawng reng ila kan duh a. A in theihtawpa kan fimkhur chung hian khawvelah chuan kan nunna hrim hrim hi kum tlun tur a nih miau lo vangin Eng emaw harsatna te hi chu la tawk tur leh a kang taksa ngei pawh hi enni emaw chuan la hri tur vek mai kan ni a. Chuvang chuan chuvang chuan kan van buaina hi eng chin eng engtin nge eng angin nge kan chungah lo thlen dawn hi tuman kan sawi thei lo a. Amarawh chu he hri chungchangah hi chuan kut han sil mai, mask han vuah mai te in A tiang ang a, social distancing norms han zawm mai te khan thui tak mi a veng thei ni tih kha kan hriat sa vek a ni a. Chu chu mipui te hian hre hre fo ila aah ZMC-a a hri kai thar a, chuti zat chuan hmu aah chuti zat chuan hmu chhuak thar leh ta han tih boruak leh thawm a awm khan chi ai kher lo ila kan lo chi ai kher hian awmzia nei chuang lo a ni tih pawh hi Hria ila kan duh khawp mai a, Quarantine Centre te kan han set up a, mihring kan han din dah a, chutah chuan tam tak rilru ah chuan mahni veng chhung emaw, in atanga hnai deuh emaw, a area eng emaw deuh hlek han nih khan hei hlauhthawmna leh kai ve mai tur anga inngaih mai pawh kha a awm viau thei a, amaherawh chu hei kan hriat loh thin ang khan he virus hi chutianga ngathawk delh delh tur emaw, rawn vak zet zet tur kha a nih miau lo avangin, Inveng kha a harsa lem lo a ni tih kha kan hriat reng kha pawimawh khawp mai a ni. Chutih rual erawh chuan tumah hian va hnaih lutuk a maw tin ei khang ang te kha nichin a kan medical officer khan sawi tawh a, test chi hrang hrang an nei a, chutiang ang rat an ti a, chumi bakah chuan. Thawt chhuak samtulte an thawn leh a, khatiang anga la negative zel, la clear zel an te kha hei kan quarantine centre ah hian kan dah avangin hlauhawm an ni hran pah lo a, amaherawhchu chu nel lutuk nan erawh chuan hmang lo ta ila, fimkhur nan a medical drill pangngai angin a medical protocol zawmin dah ni sawm pali kan han khung hrang hmasa a ni mai a, chuvang chuan a vengami te leh A hnaivai ami emaw a khua mite emaw pawina lo hlauh a lo chi ai lo phi leh chiam kha kan thil tih kan tih dan tur leh hian a lang lo va. Tin, a thu hrim a kan sawi zau deuh hlek duh chu Mizo te hi hnam huaisen a sa leh ral a zam ngai lo hnam tin thian chhan thih ngam hnam kan in ti a. Hetiang ang hripui a lo leng a tah chuan hmun thenkhat ah phei chuan khatiang hri a lo len khan hmun tam tak ah chuan E, kan veng a mi te, a, kan naute lo haw chu keimahni'n kan lo enkawl ang, sorkar pawh kan lo chhuak ang a, a nei leh in tur te pawh hi keimahni'n a veng chhungin Kohhranin kan lo tum vek ang, an ti a. Khatiang thawm han hriat te kha a buaipuitu ang a helai kan han tan ve hi chuan hriat a nuam a ni. Chuvangin tumah hian, a, hetiang anga kan naute an lo haw a, a, a hlauhawm nia kan hriat avanga a hlauhawm hun chhung chu Mi khua ah midang kut ah midang enkawl na hnuai awm se la, a hlauh awm lo hun ah kan khua chauh lo haw se, kan in bul ah kan veng ah hi chuan a hlauh awm tawh lo hnu ah an hlauh awm lo ngei a ni tih chian hnu ah chauh awm se tih ang rilru a hi e, tu man kan pu lo tur ah kan district ah chuan kan ngai a, kan kut lo pawh kan beisei a. Chu mi kawng ah chuan chutiang anga put lo mai bak ah Eh, sorkarin a hma a lakna hram hram te pawh hi a ti hlawhtling tura kan thaw a kan beh hi a pawimawh khawp mai a, hei hi uar takin kan sawi duh a. Eh, eh, nichin ah khan kan pu ber khan kan DLTF Chairman leh kan DC ni bawk khan eh, quarantine center set up chungchang a rawn sawi tawh a nia kan ngaihthlak tawh ang khan eh, nimin a lo haw leh vawiin a lo haw kha dah pawlh ngawt theih a ni lo va, tin a theih ang chin chin ah eh, inthiarna tur te pawh In hman ṭawm lo turin kan ti a, tikhan ih khatiang anga han tih chuan a changin mi pahnih lek an lo haw a, chuan nikhatah mi eng emaw zat an lo haw pawn state hranga ṭang ten an lo haw thei a, khatiang lo dah pawh te a rem lo vang khan ih thei ang chin chin a kimkhur thei ang ber a, ih han dah hran kan duh miau avang khan hmun hian min daih daih thei lo a, chung kawngah chuan ih kan hma lam hun zel tur kan hre lo va, he hri hi ih kan beisei leh kan duhthusam anga a Enge ni a reh ta mai lo a nih phei chuan hmun dang dang te pawh kan la zawng ang a tul dang hi kan la ti zel ang. Chung kawng a chawlhtu mah hian hlaua thla var chi ai mai lo turin rilru siam ila Mizo tlawng ngaihna nena he ei kan hmachhawn mek hi hmachhawn turin leh bei let turin kan inchah a kan inngen duh a tin E a khawi lai lai a maw chuan eng emaw harsatna leh thihna te pawh a la thleng ve pawh ni mai thei e. Covid nineteen a thi hi Mizo zingah phei chuan hei kan la nei loha vanneih thlak a amaherawh chu veng tinah hian kal i la thlan mual tam tak a awm a, chumi awmzia chu mithi tam tak kan nei a, vek ni tin hian Mizoramah pawh hian thihna tam tak a thleng reng a ni. Chuvang chuan. Covid hri a lo lian avang hian GI chiang tur a awm chuang lo a, thil thleng pakhat ve a la a te pawh hian ngai ila a thaina rin awm a, sorkarin a hma lakna leh ruahmanna a siam te, tihlawh thleng tur te, a thei ang ang a tanpui a thlawp tur te pawh hian Mizo kan nena ang te, Kristian kan nena ang pawh hian theihtawp chu a tlang ila rilru insiam thar ila pawimawh khawp in ka hria a. Ka lo awm e, kan kan HP kan sawm leh hmain kan HP hian in a kinah Vantlang hmuna social distancing te, safety protocol chungchang te pawimawh na leh thil dang te min han hrilh leng a. Chumi hma chuan quarantine chungchang ah khan han sawi leh tlawk duh kan neih chu tuna kan ngaihthlak tak ang khan kan mi kan dah te hi eng emaw hun chhung atanga dah hran deuh an ni a, negative tawh, a negative lo chu seng khan covid care center ah dah luh tur an ni a. Hei an symptom an nei dan a zirin zet em si lamah te pawh thawn tur a ni ta, Covid Hospital anga cheibawl a ni angin chu chu chu laia chuan mipui hian thil pahnih ngaihtuah kan hriat a, kan vawn ngai lai tak chu pakhatah chuan He quarantine centre kan vengah emaw, kan hmun bulah emaw a awm hian thil hlauhawm thar a lo awm han zawng ai lem lo ila, sawi ang khan kan fit fit ruk danah chuan engmah eng nge ni chilper emaw thil droplets kan tih ang kha a kal thleng tawh lo ngain vangin a hranpa hlauhawm rawn awmah khan ngai lem lo ila. Chu chu boruak tute maw insawi tha ina boruak ang chi te maw tur maiin kan siam lo turah ngai ila kha kha thil tha engmah thlen lo a kan tu leh fa lo haw te khawi laia maw an awm a ngai a an awmna hmun tur hian a daih seng lo a ni china kan sawi ang khan state wise a kan han dah mai piah lamah khan sorkar in a a in report a kal dan tur a ruahman bakah khan mahni lawkah pawh khan sipai Chuti chhungkua nupui leh fate nen pathum an movement permit kan rawn hmu thut mai lo, thleng thut mai a. Tin, chu mai mai ni lovin tunah hian Nepal atangin chhungkua mi pasarih international boundary kal felin an lo haw mek a rawn ti leh thut atiang khan kan nei a inruahman dan hi.

Chung chu a thu a len avangin sawrkar leh central sawrkar leh a ram te nena indawr ngai te pawh a awm a. Chung te pawh chu an lo la haw leh dawn a, chuvang chuan heng buaipui hi nikna ta tam hle a, chuvang chuan hmun hian a daihmawh em em a, lo haw te kha mi dang te nena khum pawlh thei ni lo va, group hrang hrang in in dah pawlh kha sawrkarin a duh lo avangin mi sawm hnih awmna pawh a hmun in a laklawh dan a zirin Awm theihnaah pawh mi pahnih pathum ten an luah khat kan tih ang deuh kha awm ta fo lo thei lo va, chung harsatna te chu mipui te pawh an hrel a, chuvang chuan a lo hawng ate hi mi midang an ni lo va, keimahni tu leh fa te an ni a, lawm taka fimkhur tak se lo dawn sawn kha pawimawh a, tiang kawngah hian hmun tam taka kohhran te an an rawn pen chhuak a, tin veng ang te pawn an pek chhuak a, kan mi leh sa. He sawng Aizawl angah chuan veng khat atang pawhin ei lo vawng hi a mi sawm a a za tel ti tih a za za tel te an lo tin hial a, kan vengah kan lo a dana kan lo ngaihtuah ang a, sorkar chhawk zang khaiin kan lo chawm vek ang tin a enkawl te pawh a vaiin kan lo ti ang tiin veng eng emaw zatin eh sorkar chhawkin police vengtu emaw a ni lo pawn a vengtu kan ngai lovin an mahni in mum uluk takin an lo enkawl a. An lo a chawm te thleng a nen huam te hi sorkar tan a zangkhai thlak a, chutiang ni lo sela tuna kan tangkhang lo hawng tur tam tak tan hian buai thlak tak a ni thei dawn a. Chumi thila kohhran te leh khawtlang hruaitu te leh miin phal tena an han pen chhuak te hi sorkar tan nasa taka zangkhaina a ni a. Tin a dawt leh chuan chumi zul zir kan sawi duh chu Kan Quarantine Centre hi kan lo tih pum tak zelah hian khawilai emaw group khat chu sikulah dah mai ang han tih te lo awm a, group khat chu helaiah hian dah mai la han tih te awm a, khang kha security fencing nasa tak nena kal chhuah theih lo emaw va pawh theih lova han ven a, police te nena han inven rup chen kha ni lo a siam khan A remchang ang in a han surveillance ang deuh a han tih hrang kam chin bak te pawh kan tlin seng lo chin kha awm a, a mihring ten kan daih lo va a chutiang ang ah chuan thil pahnih ngaihtuah na a awm a, pakhat na chuan tu ten emaw veng tu an security min lo khap thup tuan awm mai lo avang a Ngam pa a lo va kawh tumna te an thei a, chung ang u, lek lek rawng kai te chu sawi vel awm deuh a, kha kha ti lo ila tha a, ih an hlauhawm a, va kal lo tur a ni tih la mai maiin quarantine chhung hi chuan quarantine protocol angin ih a fimkhurna kha ih zawm ila, ih tin thil eng emaw mamawh nawm a nih pawhin a buaipuitu te kutah hlan ila an nin a pek dan tur angin ih leh inchawt ten pek anga pek dan tur angin an lo pe zel ang a. Chuti lova ngei dan bawh chhiat leh ngam pa in anga in ti ngam pa taka va kal vel leh va chet vel ka tumah in ti lo ila, hetiang hi kan ngai serious em em a, tumah in ti lo turin kan in luat in he Covid Regulation Ordinance kan tih pawh hian Containment Regulation Ordinance pawh hianin han in fine theihna te hian a tul a nih phei chuan in chungaina leh nasa zawka chet lak te pawh a tul thei a. Chulai chu fimkhur ila mipui ten lo avanga eng eng emaw ṭihna leh thinhriatna nei hi chuang lovin anmahni a hun chhungna nanah chuan an inkhung hranna boruak kha zah sak ila eng huai tih vanga va pawh vak emaw ka hlau lo tih avanga va pawh tur a ni chuang lo, hlau tih avanga thinhrit ten leh deu sawh zong a tih tur pawh a ni chuang lova Kan nu leh nau, keimahni mi leh sa te kan ni a, lawm tak siin, fimkhur tak siin lo welcome ila, ih, kan sorkar ina ruahmanna sum leh pai a tih chungah chuan theih ang tawkin enkawl zel an ni a, ih, chung ang te pawh chu an nithawin A khatiang bak kha chu tih ngaihna awm lo vangin a lungawi tlang thiam a, lungawi tlan thiam te pawh zir hle rel tih te pawh kan insawi tel duh bawk a. Tunah chuan he Covid hi eng emaw chhan hrang hrang avangin kan engtiang angin nge kan contain thei ang a, angin nge kan ven thei ang tih te a hriat chiah lo va, tin kan eizawn dan phung te pawh hi tih tawp vek thei lo chin a awm dawn a. Chu hunah te pawh chuan nakin zela hridarna tur atana pawi in hridarh zel tur ve na atana pawimawh e, vantlang huna awm dan tur te, social distancing pawimawhna te tin khatiang ang chungchang leh kaihnawih te tin chumi atana sorkar in a containment atan regulation ordinance te pawh siam a ni tih te pawh kan hre. Khatiang kaihnawih kha kan SP hian min han sawi sak sel a, social distancing kan tih hi.

Natna thar hri thar a nih vang hian kan min zir deuh vek hlawm a, kan za bangin khawvel usa khawvela ram changkang ber kan ti te, Italy te leh ram hrang hrang te pawh he natna he hri hi lo hre lawk kan awm lo vai kan in zir chho zel a, India sawrkar pawh March ni sawmhnih pahnih atangin March ni sawmhnih ah Janata Curfew kan hria. India ram pai kan in lockdown a, tichuan kan kal ta zel a. Tam tak rilru ah hian enga tinge kan in lockdown reng mai lo tih te pawh hi zawhna awm thei deuh mai hi nia. Heti khawpa hrilh a awm te chu in lockdown mai ila. Kan hlim zawk in ei tur ania tih te pawh thil awm thei ania. Chu chu mipui ten kan hret tho vang a. A pawimawh berah chuan India ram hi ih in lockdown vek thei kan ni lo tih kha hret hawk ta ila economic activities an tia sum dawng tu te, puana hnathawk tu te, aa kawng lai te ih hetah a

I enge economic activities chi hrang hrang tih theih leh tih theih lo te a rawn siam a, a tum ber chu Covid a ni ho mahsela i rilṭam a thi tur te India ram economy chhe lutuk tur hi a nih loh nan i a hlauhawm lo chinah chuan hnathawh te Mizoram lah chuan i huan a kal te thai siam hi chu i ti hram hram ang u tih kha India sawrkhar pawh khan a duh dan ania chulaiah chuan Astar te chi a kal hmang hi kan thlak kan thlak a, hei Mizoram ah pawh tunah pawh kan hria a, kan lockdown chiah tawh lo va i a kal hmang kan thlak a, tah chuan phai atang te pawn an lo haw zel a, i vawi ni thleng in kan unau te, i phai lam a awm hnathawh tur mumal nei tawh loh te, an hnathawh na hmun an business te an close Tâk te hna thawh tur nei lo, rilṭâm atang khang mai tur tam tak te mahni state a haw tur te an lo awm a, Mizoram chauh nei loin state dangah te pawh an lo awm a. Chu chu sawrkha rilruah chuan mipuite harsatna chu sawrkha chuan a ngaih pawimawh hung tur a nia. Tah chuan Mizorama, Mizoram mi phai a awm te pawh an rawn haw a, Mizoram aṭanga i phai lama awm te pawh an haw mek zel a ni a. Tiang chuan kal kal hmang hi he ah hian. He hriah hian kan thla kan thla a, ih a tha ber tur pawh kan la hre chiah bik chuang lo a, sawrkhar pawn a kal a tha ber tur nia hriatin a kal zel a, tah chuan kan sawi dum lai tak zawka chu ih thila kan sawi tawh ang khan kan za vaiin in lock down hmiah theihna chu a tha ber a, amaherawh chu kan in lock down hmiah khan mi rethei zawk te, mi harsa zawk te, he ta ei chawp ih zuar te tan khan Khat tih reng kha tih si lo vangin hian eng emaw sum dawng te pawn lo dawng leh tan a, tlawh te paw'n lo hawng leh tan ta a. Hei hi kan hriat thiam tla nghi ngai khawp mai a, mi ni tam tak in helaiah hian kan chiang tawk lo de ve maw tihna ka nei a, chu chu kan zavai atana tha zawk tura sawrkha rual kalna a ni a, tih tah chuan He kan hri hi kan hre ṭeuh mai hei a la kal chho zel a, i India ram te pawh a vang laia theng turin kan hre lo va, a ni tin mai a Dels Bot ah chuan a san ram a la pan a, chen ho thiam he Covid nena i eng nge nun ho thiam he hri lakah pawh engtin nge ka him ang tia nun ho kan zir hi A ngai tak khawp mai a chu chu mithiam tam zawk te ngaihdar te pawh a nih han ti ta ila kan pawm tlan a rinawm dep a. Chutah chuan hiv, aids te pawh Mizoramah lo chhuahter chuan kan hlau khawp mai a, rau tak kan nia, thih nge inngeina turah kan ngai a, a vei pawh kan thinhrip nasa a ni mahse mipui ten kan inzir zel a, a tira hlauhawm ang tho khan a hlauhawm mahsela tunah chuan hiv kaite nen pawh Mi kan che ho thiam tawh a, kan nung ho thiam tawh a, a chhan pawh Khawitrain nge a kai darh thei a, Khawitrain nge a in a in ven thei, engtia ka awmin nge HIV aids ka kai lawm ang tih kha kan chhian deuh tawh vang a nia. Chulaiah chuan he Covid ah pawh hian heihi mipuiten kan in zir a ngai a, a khawchhunga i hrui han pawh a, motor han tih ding te, Dawr min hawn miah lo han tih te khaw luh dawn a pal han in siam vel kha chu a tlem in a model kha kan lo thlak deuh tawh a, football khel ni tai la i eng nge ni kha lam strategy kha chu kan kal fel deuh tawh a, formula thar dang strategy dang hi kan ngaihtuah hun tawh a min ti. Kan ngaihtuah mek a i sawrhkhar hun. Chutah chuan i hmahnia kan in lockdown dan har ber. Mizoram Chief Secretary-na a rawn siamah pawh khan chutiang ang strategy kan kal hmang tura i danglam si, he Covid la awm loh vang lam ni lo hi intha tum tak si a, mipuite zinga Covid a Hri a dar lohna tur atana khi tha nia sawrkharna hriat hrang hrang kha a rawn ziak a, hei hi kan hriatthiam tlan hi ngai khawp mai a, tunlai hian mi tam mi thenkhat rilruah chuan ah motor an tlan zut zut a, dawr an kawng a, ih enge sikul hawnte pawh hi an tum leh hnai a, Sawrkar ber hian a hlau lo mai em ni tih deuh te kha awm thei mai a, chu chu ni chiah lo tih kha hria ila sawrkar pawn a hlau a inven loh nan, aw kan inkaidarh loh nan Minister te chi ti hrang hrang kha a duang a, kha kha VLPF te i mipui nawlpui pawh hian hriat hrethiam ila ka duh a. I eng nge kan inchah hmul hmul ni sela helai district level task force aw DLTF atanga kan han thu chhuah thin te pawh hi khatiang ang lam bawhzuina zel kha a ni tawh zawk tih hi man phawt ila chuan ka sawi zel tur hi chian deuh thei kan ring a tah chuanin i Sorkarin a ngaih pawimawh em em chu mipuite zingah ni eng nge ni vantlang zingah he hri hi lo awm palh hlauh tawh a ni sela kan inkaidah nuai nuai lo la tan rua hmanna a siam a, chu chu kan hretlanga hei kan hriat dan angin vantlang a kan kal chuan face mask te pawh kan vuah duh a ni. i kut te kan sil ngun tur a ni tih te, hand sanitizer kan hmang tur a ni tih te a ni a. A dawt leh ah chuan dawra kan kal pawn kan awm nuai nuai tur a ni lo a, meter hnih vel tak in tih te tiang khan social distancing an tih pawh inhnaih lutuk lo va awm kha a ni a. Chu chu a tum berah chuan kai khawh lo awm palh ni ta ila Vantlang zinga community spread an tih a, i vantlangina kan inkaitar nuai nuai lo nan a chain break na tur atan a ni a, heng hi mipuite hian hrethiam tlang ta ila, i eng nge ni, helaiah hian mi tam tak hian kan hlau ta lo riau mai a, a lo lut met bawk si a, eng nge maw awmzia leh te pawh kan ti deuh mai thei a, hei kan la hlau reng a, e sorkar pawn inve nan thei tawp a chua hei Hnahthialah pawh kan DC ruahmanna inkut silna hmun te pawh kan siam a, a tirh teia kan hriat tirh a, i sawkhain min zirtir kut sil reng tur tih te, hand sanitizer hman tur, in chi vai loh tur, a in kuah thuak thuak loh tur, hnaih tak tak a in biak loh tur, i khuh zawng khuh dawn phei chuan mipui zing a awm lo tur tih kha Tunah hian a pawimawh ta chiah a ngai leh zual zawk ila i kan intha dah deuh chiah kha tunah hian i a pawimawh chiahah hian i ngai ta ila that kan ring a, tah chuan sawrkar chuan chu lai chu a duh a ni a, i kan tih theih ngang si loh erawh chuan a ti lo a khah i eng nge ni a hri pu darh tu te pawh a nih theih a hlauhawm avangin police te pawh i sawrkar ho turial ten min thu neih eng nge Min rawn press a ni. Chutia ang dan te chu an lo zawm tur a ni. Zawm lo an awm chuan ih quarantine a awm tha duh lo an awm chuan face mask hreng lo an awm chuan man rawh u, fine ti rawh u an rawn ti a. An duh ber chu a pawisa lak khawm lam kha a ni lo a, vantlang zingah ih community spread a awm lohna tur atana keini police te phei chu ih. Sawrkar hmanrua hmasa ber te kan ni avangin a tiang kha ni han ti a ni a, chu chu kan VLDF te pawh hian dawr lut ah te hian kan lo la awm nuai nuai em? Zan lamah sawrkar in hei tar fiu a siam a, heng te pawh hi tih tur nei lo deuh ah te kan lo in ngai ang tih ka hlau a, VLDF hmun hrang hrang awm te kan thawk tha em em tawh a, lawmthu pawh kan in sawi mar zel a, Chutih rual erawh chuan ih a laiah kan la awma tunah hian ih football khel ni tlai la ih half time vel chauh kan la nia second second time kan la khel dawn a tah chuan tih tur kan ngah chiah kha sawrkhar order ah khan tih tur leh tih lo tur en tir nan ih lu mehna dawrah chuan lu met tu in a lu meh zawng zawng a kha an hming te a pa hming te ih a ziak tar vek tur a ni chu chin rei chutiang ang register ih main chu that takin a maintain anga a call tur a ni pa lawrah te pawh a ni anga hmun dangah te pawh a ni ang khang te kha a ti em ti te kha ih VLTF te police te pawh hian vai leh zual zel ta ila that kan ring a sumo ah sawi ta ila sumo ah pawh ih A seating capacity kan tih ai tam pawh awi a nih loh a, chung bakah chuan i hand sanitizer an pai ngei ngei tur a ni tih te a nia, auto rickshaw ah te tiang public i transport ho hrim hrim ah chuan chungte chu kan khawsum a rawn tam tlang te kan khawchhung a auto rickshaw te taxi te heng chi hrang hrang hian an pai in an pai loh phei chuan i thuneihna kha kan nei a hial tiek chairman secretary police te khan Chu chu fine thil te pawh hi a tha in a lang a, chu chu sawrkar pawn a duh dan a nia. Thu awi tlang tur khan min duh a, mipui te him zel nan khan hei hi vian tir te pawn kan tih tur kha a chiang ta khawp mai a, ih eng nge ni a dan kha chhiar tlang ta ila mipui te pawn ih khat a a phal leh phal lo a kha zawm hram hram ta ila that khan ring leh bawk a, chuan ih a ngaithlak nuam vak lo lam deuh khan sawi ve hi ngai a, I hei social media kan hmang nasa kan sawi fo a kan sawi zel bawk a i thu belh chian daw lo deuh hlek te a thenkhat te phei chu dawt chiang lutuk te pawh ti teh ang i thu port te i quarantine chungchang te district level task force hma lak dan te pawh a ni ang a kan ngaihdan bedroom a mu chunga kan ngaihdan kan han chhuah hawng hawng a kan han copy paste te hi a hlauhawm tih kha in hre thar ta ila. tah chuan i Covid hi pandemic aw englo angin disaster angin sawrkar in a puang a, chhiat rupna angin tah chuan police te i pawh i enge ni thuneihna zau tak min pe a, zel ta na awl a ni. Kan copy paste tur te, kan thu post tur te enge ni ka tia kan thu ziah tur te thlengin i confirm thu tuan tling Thu dik tluan thing ni teh se tih kha ka sawi mawlh mawlh duh a, tun hnaiah pawh helai kan biala te pawh a nia thu dik tluan thing lo avangin mite kan in man a, a nuam hauh lo nain i dan leh thu pek keng kawh tu chuan thu dik lo mina post chuan man hun te pawh kan la in nei ang tih hi a la awm ang reng mang e aw kan awm dan ben hian te kan in ti deuh a, fimkhur tlang ila hriatthiam loh kan neih chuan Hotuliana te pawh Telephone te, office a leng te pawn in zawt peih ta ila, tin, thil enge a ni awm e tih emaw khawi laia kan dawm emaw, Facebook a nih emaw Insta a khawiah phu tawng ila, copy paste i enge forward zung zum hi a hlauhawma zel tan theihna mai a nih bakah kan society ta midang tiral kheltu, a ni tih hi hre thar reng ila, chu chu kan em em bawk a, mipui ten kan hriat tawh sa mah ni sela, kan sawi tum lai ber zawk erawh chu khang sawrkar ina dan hrang hrang an siam kha, ordinance a an siam kan zawm dan hi kan za vai himna tur zawk a ni hei, kan hre theuh a kan ramah tunah chuan i phai atanga kan unaute rawn haw te pawh, a positive te pawh kan nei a, khang ang kan zawng kha a tul thal thar leh zual tel tel a ni tih kan lo tih tawh na zawng zawng kha kan lo in khung na tawh zawng zawng kha awm ze nei lo a kan chan tir loh nan sawrkar thu pek te hi i zawm hram hram ang u, zawm loh kan awm pawn kan fine tir zel dawn police lam pawh kan strict hret hret dawn zel a ni tih kha ngaihthah ka nuam mak lo a, mahse kan sawi du a ni.